San Marcos capítulo 10 Jesús osẽ Cafarnaúmgui ha oho Judea gotyo, upe yvy Jordángui kuarahyresẽ otoguápe. Upépe ijaty jevy hese hetaiterei ha oñepyrũ jevy ombo'e chupekuéra jepiguáicha. Oĩ fariseo kuérava oñembojáva Jesúsre omoñuhã hag̃ua chupe ha oporandu chupe peteĩ ménapa ikatu opoi hembirekógui. Ha'e he'i ichupekuéra: “¿Mba'épa he'iraka'e peẽme Moisés?” Ha'ekuéra he'i: “Moisés rembiapoukapýpe he'i: ‘Peteĩ kuimba'e ikatuha opoi hembirekógui ome'ẽ guive chupe kuatia upéva he'ihápe’”. Upérõ Jesús he'i chupekuéra: “Pende py'a hatãguinte Moisés oheja va'ekue peẽme pepoi pende rembirekógui. Iñepyrũháme katu Tupã ojapo va'ekue kuimba'e ha kuñáme. Upévare pe kuimba'e oheja va'erã itúva ha isýpe ojoaju hag̃ua hembireko ndive ha oiko mokõivégui peteĩ. Péicharõ, upe guive ha'ekuéra ndaha'evéima mokõi yvypóra, peteĩntema. Upévare yvypóra ndoipe'ái va'erã ojohegui umi Tupã ombojoaju va'ekue. Umi omano hikuái hógape hemimbo'ekuéra oporandu jevy chupe kóvare, Jesús he'i ichupekuéra, Oimeraẽva opoíramo hembirekógui ha omenda ambuére, omoakãratĩ hembirekópe. Peteĩ kuña opoíramo iménagui ha upéi omenda jevy, ha'e avei oporomoakãratĩ. Ogueraha hikuái mitãnguéra Jesúspe opoko hag̃ua hesekuéra. Hemimbo'ekuéra katu oja'o umi herahahárepe. Jesús ohechávo kóva, ipochy ha he'i ichupekuéra. Peheja mitãnguéra tou che rendápe ha ani pejoko. Umi ojoguáva chupekuéra ningo hína umi oguerekóva Tupãme huvicha guasúrõ, añetehápe ha'e peẽme, umi ndoguerekóiva Tupãme huvicha guasúrõ mitãicha ndoikomo'ãiha Tupã ndive. Ha ohupi ijyva ári mitãnguérape ha ohovasa omoĩvo oipo hesekuéra. Jesús osẽvo oho hag̃ua pya'e ou hendápe peteĩ kuimba'e, oñesũ henondépe ha oporandu chupe: “Mbo'ehára marangatu, Mba'épa ajapo va'erã ahupyty hag̃ua pe jeikove opave'ỹva? Jesús he'i chupe. Mba'ére piko ere cherehe che chemarangatuha? Imarangatúva peteĩnte oĩ, ha upéva Tupã. Reikuaáma Tupã rembiapokapy, ani reporojuka, ani reporomoakãratĩ, ani remonda, ani reñe'ẽ rei nde rapicháre, térã reporombotavy, emomba'e nde ru ha nde sýpe. Pe karia'y he'i chupe. Opa umíva niko ajapóva voínte che mitã guive. Jesús oma'ẽvo hese, ipy'aho hese ha he'i chupe. Peteĩ mba'e oĩ rejapo va'erã. Tereho eñemomba opa rerekóvare ha eme'ẽ mboriahúpe. Péicharõ rerekóta mba'eeta yvágape, upéi eju che moirũ. Pe karia'y upéva ohendúvo ojepy'apy ha tuicha ñembyasýpe oho, heta mba'e oguerekógui. Upérõ Jesús oma'ẽ ijerekuévo ha he'i hemimbo'ekuérape: “Ajépa hasety umi mba'e reta oguerekóvape oike hag̃ua Tupã sãmbyhyve!” Hemimbo'ekuéra oñemondýi ko'ã ñe'ẽ ohendúvo, Jesús katu he'i jevy chupekuéra: “Che irũnguéra, Hasyve peteĩ imba'eretávape oike hag̃ua Tupã sãmbyhýpe, peteĩ kavajúgui ohasa rangue juresa rupi. Ndahasyive va'erã kaméllo ohasa hag̃ua juresa rupi, peteĩ mba'e tarerekua Tupãme huvicha guasúrõ oguereko hag̃uágui. Ohendúvo chupe ko'ýte oñemondy'ive hikuái ha oporandu Joao jupe. Máva piko aipórõ ikatúta osẽ jejopy vaígui? Jesús oma'ẽ hesekuéra ha he'i. Yvyporakuérape g̃uarã upéva ndaikatúi, Tupãme g̃uarã katu ndaipóri mba'eve ikatu'ỹva ojapo. Upéma ramo Pedro he'i chupe. Ore ningo roheja opa mba'e ndéve romoirũ haguã. Jesús he'i chupekuéra. Añetehápe ha'e peẽme, oimeraẽ oheja va'ekue hóga térã umi ityvýra, térã iteindýra, térã itúva, térã isy, térã hembireko, térã ita'ýra, térã ijyvy che rehehápe, pe ohejáva rendaguépe ohupytýta cien ko yvy árima voi, taha'e óga, tyke'ỹra, tyvýra, teindýra, tykéra, kypy'y, kyvy, sy, túva, ta'ýra, tajýra, mitãkuimba'e, mitãkuña ha yvy jehasa asy reheve ramo jepe, ha omano rire katu jeikove opa'ỹva, Ha heta umi ko'ág̃a itenondéva itapykuéta, ha heta umi ko'ág̃a itapykuéva itenondéta. Oho hikuái Jerusalénpe, ha Jesús oho tenonde, ha'ekuéra ohecha ramo upéva, ha umi ohóva tapykuépe okyhyje. Jesús ohenói jevy ha'eñoháme umi doce hemimbo'épe, ha oñepyrũ he'i chupekuéra upe ojehútava chupe. Jaha niko ñaína Jerusalénpe. Upépe, che yvypóra isa'aju va'ekue, oĩta che moĩva pa'i kuéra ruvicha ha Tupã rembiapokapýre mbo'eha pópe, ha ha'e kuéra ojeruréta ajejuka haguã, ha che me'ẽta ambue tetã guapópe, oñembohorýta ha ondyvúta hikuái che rehe. Che nupáta ha che jukáta hikuái, ára mbohapyhápe katu aikove jevýta omanóva apytégui. Zebedeo ra'y kuéra Santiago ha Juan oñemboja Jesús rendápe ha he'i chupe. Mbo'ehára, roipota rejapo rojerurétava ndéve. Ha'e oporandu chupekuéra. Mba'épa peipota ajapo pende rehe? He'i hikuái chupe. Nde reguapývo resãimbyhy mburuvicha guasu ne mimbipápe, roipota oremboguapy peteĩ nde akatu ha ambue nde asu gotyo. Jesús he'i chupekuéra. Peẽ niko ndapekuaái mba'épa pejyrure. Peẽnga'u piko peime pehasa asy hag̃uáicha, che ahasa asytaháicha? Ikatútapa pemboy'u pe irova che amboy'útava? Ha'ekuéra he'i. Roime rohasa hag̃ua. Jesús he'i chupekuéra. Peẽ pemboy'úta pe irova ha pehasa asýta che ahasa asytaháicha. Peguapy hag̃ua che ykére katu ndaijái chéve ame'ẽ. Che Ru upéva ome'ẽta umi Ha'e ombosako'iva'ekuépe. Umi diez hemimbo'ekuéra ohendúvo upéva ipochy Santiago ha Juan ndive, ha Jesús ohenói chupekuéra ha he'i. Pe niko peikuaa mba'éichapa mburuvichakuéra po pohýipe osãimbyhy umi heta, ha mba'éichapa po guasukuéra ave oguereko vai chupekuéra. Pende apytépe katu ndaupéicha va'erã, pe tuichaséva, oiko va'erã uvei tembiguáirõ. Ha pe aitenondeséva pende apytépe, toiko opavave rembiguái ramo. Che, yvypóraicha aju va'ekue, niko ndajúi va'ekue che rembiguairã rekávo. Aikóvo tembiguáirõ katu ha ame'ẽvo che rekove anohẽ hag̃ua heta pe ivaívagui. Jesús ha hemimbo'ekuéra og̃uahẽ Jericópe. Ha Jesús osẽvoma upe távagui, hemimbo'ekuéra ha heta ijaty va'ekue ndive, peteĩ Tupã mba'ejára ohecha'ỹva, hérava Bartimeo. Timeo ra'y, oguapy hína tape ykére, ha ohendúvo Jesús Nazaretgua ohasaha ohóvo, oñepyrũ osapukái. Jesús, David ra'y, cheporiahuverekomína! Heta oĩ oja'óva chupe okirirĩ hag̃ua, ha'e katu hatãve osapukái. David ra'y, cheporiahuerekomína! Upévo Jesús opyta ha he'i. Pehenói. Ohenói hikuái pe ohecha'ỹvape, he'ívo chupe. Néike, epu'ã, nerenói niko hína. Pe ohecha'ỹva omombo ijahoja, opo opu'ã ha oñemboja Jesús rendápe. Ha'e oporandu chupe. Mba'épa reipota ajapo nderehe? Pe ohecha'ỹva he'i chupe. Mbo'ehára, ahechase. Jesús he'i chupe. Ikatúma eho, rejerovia haguére rekuera. Upepete pe ohecha'ỹva'ekue ohecha ha oho Jesús ndive upe tapére.